I hara mai nei ki te uiui i a au ngā whakaaro tōku tipunga ake i koneki, me pini tahi kōrero. Ko au wau te tangata, wau te kaumātua i tipu mai te horo kei tō rainaina, kare i kō atu, kare i kō mai. Ko taku ingoa e Rukāwhena Paenga. Ōku mātua he whāngai hoki ahau. Ōku mātua whāngai ko Neherihara George. Ā, tōku māmā whāngai ko Hana Morehu Mirina, nā tana tāne tuatahi ko, i mua i tana tāne tuatahi ko Ruangata, ka mate tērā, ā, ka moe e tuku pāpā whāngai a Nēhirihara. Ko ūku mātua ake ko Te Hirapaenga, taku māmā ko Maraea Kirikiri, E au a Mirina. Te taha a Mirina nō te kua tipuna i Haramai i Ingarangi, Wiremu, Wiremu Milner. I whānau mai au i te moe, nana, e ngā kōrerikore mai, i whāngai mai, i whānau mai au i Tūranga. Ā, ka tae pea i te wā ka iriiringi ahau, nō konei hoki taku ingoa a Eru Kāwhena. He koroua nāna i whakatipu mai taku pāpā whāngai. E, nā reira ka tae mai au ki konei, ki te horo nohoi. Ehara i te mea he tuahine, tuahine tuakana taku māmā whāngai, taku māmā hoki. E toru pea ko tau ko tae mai au ki konei. Ka moria mau au konei. Kei te rā wā, te mariki noa koe, kua hine pōuri katoa ahau, he tangi mahi motu hoki ki Whāngārā. Ā, ā, he awa, nā te pakeke haeretanga, Me pēnei te kōrero, ā, ka tau aku whakaaro, ā, ko ahau ināianei e noho nei koneki i te rawa. Engari tuku tae tuatahitanga mai ki te horo nei, kāre hoki, kāre he whare ōku mātua i whāngai. He kāuta nei tō mātou Ko ia kātua rua atu nei kare he honeoneke te papa. Koe nei te wā he kai horoi, nāna ngā, ētahi tūmomo horoi anō. Engari, koni tō mātou kāinga mua e Nīroto te wharenui nei. Ā, ka haere te wā, ā, ka whakakorengia te kāuta tuatahi i tipu mai ahau i roto, ā, ka whakatūngia he whare kāuta nō Nātou i wahana, ā, i roto mātou i te rā e noho ana e Port Motta hei wā nei, ā, ka tū i taku Pāpā he whare mō mātou, te whare tahi toi tū mai rā i, ā, whare te whare, ā, tērā wā rā, ā. I reira tawa ka pakari tuku nohotanga i te horo. Haere na, haere au i te kura, pakeke no, haere i te kura ki Waimati, i Tatara-i-marua. I te ra wa hoki ia matou i haere i te kura. Kare koe e whakaae te korero Maori i te kura, ne? Ana, ka puta mai ētahi whakaaro ki a Pini. Me tareka nei i a tātou te hāmene i te Pākehā mō tērā mahi ki a tātou, pēnei i ngā mahi o te Waitangi Mene, ā, kia hāmenengia rātou mō te patu i a tātou, ā, koinei te kōrero mō te kōrero Māori noa. Kāti i a mātou hoki e haere i te kura i tērā wā. Whai marie au i te whiwhi hū au. E rei rā, ā, rei tā e mā, kotahi tō tō whea hū, kia tutuki rānō te tau, ā, ka hoko mai nō noa e hū mōhou. Kāti, ka tohu koe i tō pae, kia pai tō tiaki i ō mea kē, kia tuai roa e, nē? Koinā ngā āhuatanga, me te aha hoki, tuku moho nā reira mātou nei e mōhio i te tieki i a mātou, te tieki ka ngākau, kāore au e tōtarau, hoki mai koe i te kura ngāi hei ka tīni koe i ō kākau, kāore i pēnei i nāianei, hoki mai anō i rā, ko ō kākau noa, koe tētahi me moe atu i roto i ngā kākahu, Kāore i a mātou. Ā, koinei katoa rā ngā mahi, ā, tāku mahi hoki ngā ia i haramai, he mea e whakareri e peka mō te ata i te tahu i te ahi. Nē, koe e mahi tērā i ia rā hoki me koe i ia ia hi, i ia ia hi, ki koe rawa o mai, mai i tō koe, kare koe te wareware i a koe, ā, He rākau te kai.
Miraka kau anō hoki koe i te ata me te ahi. Aa, te ata i te ahi hei. Wētahi ngā mea ākau ngā, ngā, ngā whāma e miraka kau, wētahi kai noa i nui rau, hei mīhini nei, mātau, aa, kū dēdē mā te ringa nei, aa. Kāti, waia noa mātou i tērā āhuatanga. Nāianei ka whakaaro ka hau, ka mahi e mahi ana mātou i i a mātou e tipuaka ana. Kāore a tareka i ngā tamariki o nāianei. Nā reira, ka roa kore tō, kāre piringi tō, tohutohungia atu, kāre mōaki atu rātou. Kāti, ah, koia nō rā, koinei tā āhuatanga Koinei ngā, ngā huri o te ao. Ko te uru, ko te, ko te whare karakia, ko, ko Paolo, te ingoa o te whare karakia. Kāti, koina tō te, koina te ngā rātapu, he karakia te mahi ngā rātapu. Uh, E a mātou ngā tamariki, e kura rātou, Sunday school, nē, ngā Sundays. Kāti i ngā kaiako i a mātou, nē, nō Rotorua. Kāti nui hoki mātou ngā tamariki. Oh, ka pai ki a mātou te whakarongo atu i ngā kōrero rā mō te, mō te whakapono i te ara wā, nē. He mārama noa ki a rātou te whakamārama mai ki a mātou. Koinei ngā, koinei ngā rā tōku mahara, te maumaharatanga ki te, ki te wharekaki a ngā mārena i konaka i reira. Ko tō mātou urupā ko Tawaroa. He maha atu ngā whānau i.